Ḥbab neɣ atmaten tismatin ansuf u merḥba yeswen ɣer tedwilt naḍen deg wahil agi mi neqqar akka yani si tazwara neɣ di tazwara. Di tazwara, Sidi Ṛebbi mi ifuk ccɣel-is neɣ mi ifuk taxelq-is, anda ixleq ayen lqaɛa d igenwan, ayen itt-iɛemṛen, ixleq amdan, dɣa ixef. Wis sin n laṣel n ddunit, inna deg ṣṣdar tis snat akked tis tlata. Awen Sidi Rebbi iqqar, ass wis sebɛa, Illu ifukk cceɣl-ines, neɣ yekfa ccɣel yexdem, dɣa ass-nni wis sebɛa, isteɛfa si ccɣel akk yexdem. Illu iburek ass wis sebɛa, iɛzel-it d imqeddes, xaṭer ass-nni i yesteɛfa Yillu, mi yekfa ccɣel-is deg wayen akk i d-yexleq, d wayen akk i d-yexleq. Ad nwali d akken, ay atmaten tisetmatin, Sidi Ṛebbi, mbeɛd setti-am n wussan, Yenna d akken ass wis sebɛa d ass yettwaɛezlen, d ass imqeddes, d ass yettubarken, d ass anda ulac deg-s ccɣel. Le cycle de la semaine, anda sebɛa n wussan anda tella ddurt. Scientifiquement, Ulac ar wacu i yeqqen. Xaṭer aseggas neẓra d akken yal aseggas lqaɛa teddubired txeddem-d un tour complet ɣef yiṭij. Ccehr nẓer d akken agur yettlal-d, yettruḥu. Ass nẓer d akken lqaɛa teddubir ɣef yiman-is Tikkelt deg wass. Mi ddurt, ulac une explication scientifique anda amek i d-ittili le cycle de la semaine. D Sidi Rebbi i t-isersen si tazwara. D lebɣi n Sidi Rebbi d akken ad ilin sebɛa wussan. Ɣas akken yul lweqt anda Widak yellan acharnés contre la Bible ɛerḍen ad rren ddurt d ɛecriyam. Après la Révolution française, mais ça n'a pas marché. Uɣalen-d almi d le siècle-nni de la semaine, setti-yam, yiwen n wass n westeɛfu. Xaṭer akka i yexleq Sidi Rebbi amdan, Sidi Ṛebbi si tazwara yebna ddunit i wakken amdan ad yesɛu asteɛfu, yerna yefka-as-d ass ideg ara yesteɛfu, yernu ass-nni n westeɛfu, ma twalam d akken Sidi Ṛebbi yexleq amdan ass wis setta, wis sebɛa yekcem deg westeɛfu. Mačči d asteɛfu fizik, mi d asteɛfu n rruḥ, c'est le repos spirituel, anda ad ikcem wemdan deg temsisit akked Sidi Rebbi. D ayefki inna, ass-nni anda yettwaɛzel, ass-nni n Sidi Rebbi. Ɣef ddemma n wayagi, ar ass-agi. Mazal ass-nni wis sebɛa, ɣas akken aṭas n Imasiḥiyen, imdanen rejetin annect-agi. Ula d Imasiḥiyen ils ont rejeté l'idée-agi anda Sidi Ṛebbi yefka-tt setta wussan, wis sebɛa d asteɛfu. Qqaren-ak ayagi deg Lɛehd Aqdim. Dagi mazal ur d-yeɣli wara akya umdan deg ddnub. Sidi Ṛebbi ifka-d setta wussan, wis sebɛa ad ikcem umdan deg usteɛfu akked Yillu. Amek i yettwakkes? Lmasiḥ yenna-k ur d-usiɣ ara i wakken ad kkseɣ, usiɣ-d i wakken ad kemmleɣ. Lmasiḥ ifka-yas azal i wass-nni n usteɛfu, yella yettɛebbid deg-s. Ass-agi, ass n usteɛfu. D akken ad nexdem setta wussan, macu ass-nni wis sebɛa, d ass i d-isemtkayen belli Sidi Rebbi yexleq lqaɛa d igenwan, Sidi Rebbi isellek-aɣ deg Lmasiḥ. Ɣef ddemma n wayagi, ad nexdem setta wussan wis sebɛa n Sidi Rebbi. Ur tettu ara i wakken ad s-tefkeḍ ass i Sidi Rebbi